Mattresses and more. Hemm min jaħseb li d-dinja tal-investimenti hija waħda kumplessa. Deċiżjonijiet għaqlin u fil-ħin huma essenzjali. Għalhekk aħna qed nagħmluha aktar faċli għalik biex tifhem u tmexxi aħjar flusek, filwaqt li nagħtu importanza lejn it-tolleranza għar-riskju tiegħek. Ibbenefika billi tagħżel minn firxa ġdida ta' tliet BOV Portfolio Funds, kemm jekk int investitur konservattiv, bilanċjat jew wieħed aktar avventuruż. Il-valur tal-investiment jista' jinżel kif ukoll jitla' u l-investituri jistgħu mhux dejjem jieħdu lura l-investiment inizjali tagħhom. L-investiment għandu jsir wara li jqraw id-dettalji sħaħ tal-prospett, l-offering supplement applikabbli u d-dokument bit-tagħrif ewlieni għall-investitur. Il-BOV Asset Management u l-fondi li tħaddem huma liċenzjati mill-MFSA. BOV Asset Management. Dejjem hemm! għall-bżonnijiet finanzjarji tiegħek. Merrill Sicaf plc bi tliet fondi ta' investiment bil-għan li jiġġeneraw tkabbir kapitali billi jinvestu fi sħma globali u skemi ta' investiment kollettiv. Jinvestu f'bonds u skemi ta' investiment globali u tkabbir kapitali b'volatilità limitata. Id-dħul jitħallas kull tliet xhur. Ċempel lil Jesmond Mizzi Financial Advisors. Il-kumpanija u l-fondi huma lliċenzjati mill-MFSA, id-dħul u l-frekwenza tal-pagamenti mhux garantiti, id-dħul u l-kapital jista' jinżel kif ukoll jitlaq u l-passat mhux garanzija tal-futur. Jasmine Dmizzi Financial Advisors, servizz personali. Dan il-programm hu miġjub lilkom minn, Bank of Valletta, Mapfre MSV Life, Jesmond Mizzi Financial Advisors u Bank of Valletta Asset Management. Sinjuri nsellmilkom nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Flusek. Il-mistieden ewlieni tagħna llum huwa s-Sur Mario Mallia, Kap Eżekuttiv tal-Bank of Valletta plc, li miegħu ser nitkellmu xi fuq xi aħbarijiet li qed jaffettwaw li jaffettwaw il-bank bħalissa. Sur Mallia, Nsellimlek u nilqek għall-programm. Sur Mallia, l-Ħadd li għadda, gazzetta lokali ħarġet l-aħbar li l-bank irċieva ittra mingħand ir-regolatur u ingħad li din trid tiġi indirizzata b'mod urġenti u f'ħin qasir. Tista' telabora fuq dan? Tajjeb ħafna. Kif qed tgħid inti, nhar il-Ħadd fil-gazzetti rajna din l-ittra. L-ittra hija ddatata 25 ta' Ġunju, fil-fatt, u r-regolatur hemmhekk qed jitlob li l-bank jagħmel ċerta riforma, ċerta transformation qed isejħilha hu, biex isaħħaħ il-risk management u l-anti-financial crime measures tiegħu. Aħna, biex ngħid hekk, konna daqsxejn sorpriżi għaliex fil-31 ta' Mejju, jiġifieri kważi xahar qabel, konna diġà qbilna mar-regolatur li huwa l-Joint Supervisory Team li huwa tim magħmul mill-MFSA u mill-European Central Bank, ġa konna qbilna li ħa nagħmlu dan il-pakkett ta' riformi u allura meta rċevejna l-ittra tat-Twenty Fifth of June ir-Regolatur diġa konna tajnih il-commitment tagħna pero r-Regolatur ħass li kellu jerġa' jibgħat dik l-ittra u f'dik l-ittra kif għad qed jitlob illi l-Bank isaħħaħ u jżid il-momentum tal-bidla li hemm bżonn isseħħ. Issa nitkellmu fuq x'inhi dil-bidla, però li nista' ngħid jiena huwa li l-regolatur diġà tajnih il-commitment tagħna, jiġifieri pereżempju r-regolatur qal lin-nies ma tridu tagħmlu transformation committee. Se nispjegaw x'inhi. Fit-25 of June dak it-Transformation Committee kien diġà sar, kien diġà qiegħed jaħdem u kien diġà qiegħed jopera bil-membri kollha tiegħu u allura dak naħseb huwa biżżejjed biex juri l-commitment tagħna lir-Regolatur. Però issa aktar 'il quddiem forsi nitkellmu daqsxejn iktar fid-dettall fuq il-kontenut. ta' din l-ittra. Fil-fatt, inti qed tistqarr mela li l-Bank diġà kien qiegħed jindirizza l-punti ewlonin tar-rikjesta mir-regolatur. X'kien għamel il-Bank f'dan ir-rigward? Ara, ir-regolatur x'qed jitlob? Mela r-regolatur qed jitlob qisu żewġ affarijiet. Waħda, li l-Bank inaqqas ir-riskji tiegħu. Dan huwa proċess li ngħidulu de-risking. Huwa proċess li qed jagħmluh banek madwar id-dinja kollha illum imħabba r-regolazzjoni li hemm, regolamenti li hemm, imħabba l-kuxjenza li żdiedet fuq il-bżonn li nikkombattu l-financial crime, ħafna banek, inkluż banek oħra ta' Malta, ta, qed jagħmlu dak li hu jgħidulu de-risking programme. Mela x'inhu d-de-risking programme? Dawn jaraw ċerti business lines li huma meqjusin li jkollhom riskju għoli. U dal-business lines jibdew joħorġu minnhom. Aħna fil-każ tagħna, pereżempju, kellna l-business tat-trusts, kellna l-business tal-custody, illi dawn il-bank, il-board iddeċieda li riskju li iġorru magħhom dal-businesses mhuwiex konsonanti mal-mudell tal-bank. Huwa ikbar ir-riskju minn dak li l-bank Huwa komdu li jġorr. U għalhekk bdejna, mit-2016 qisu, bdejna noħorġu minn dawn il-business lines. Għalhekk qed ngħidlek illi d-de-risking kien diġà beda jsir. Issa ovvjament id-Direttur qed jgħidilna isma', intom kbirtu ħafna bħala business, Bank of Valletta, intom illum għandkom kważi nofs id-depożiti u nofs is-self tal-pajjiż. Mela tridu ssaħħu u tridu tħaffu id-derisking li qed tagħmlu. Għaliex il-Bank of Valletta huwa systemically important. Jekk il-Bank of Valletta jkollu problema, dik il-problema tista' taffettwa l-ekonomija ta' Malta kollha. Mela qed tgħidilna tridu tħaffu dak li diġà bdejtu. U aħna dak li tajna commitment li nagħmlu lir-regolatur u bdejna nżidu l-pass ta' dan il-proċess. Ma kif qed tgħid tajjeb inti wieħed mill-punti li ssemmiet fl-ittra kienet l-urġenza. Issa il-Bank diġà qed jindirizza dawn il-punti ewlenin imma fuq dwar l-urġenza x'qed isir? Għal urġenza aħna fil-fatt fl-ittra tal-25 ta' Ġunju r-regolatur qalilna isma' għandkom tliet snin biex twettqu programm ta' de-risking u biex issaħħu l-anti-financial crime. Aħna diġà konna kkommettejna ruħna li l-pjan nagħmluh f'sentejn. Jiġifieri l-urġenza, nafu l-ħtieġa tal-urġenza u l-Bank għandu s-sens tal-urġenza. Jiġifieri aħna l-programm ħa nagħmluh f'inqas żmien milli tana r-regolatur. U qed nagħmluh, l-ewwel ħaġa qed nagħmluh bl-għajnuna ta' konsulenza barranin. Għandna żewġ international consultants li huma fost l-akbar fid-dinja. però ma jixtiequx li jissemmew at this stage, li qed jgħinuna biex aħna nkunu nistgħu nwettqu dal-programm kbir f'qasir żmien kemm jista' jkun. It-tieni ħaġa, l-Bank ukoll ikkommetta ruħu għall-budget, għax dan faċli toqgħod tagħmel il-pjanijiet u tikteb pjan sabiħ u tgħidu hekk hemm ħa nagħmel affarijiet tajjeb, irid ikun hemm il-flus. Irid ikun hemm il-flus biex aħna nkunu nistgħu nixtru s-sistemi, indaħħlu iżjed nies, nixtru konsulenza u l-bank ivvota baġit ta' miljuni ta' ewro. Dan il-baġit qed ikun amministrat minn Transformation Committee ngħidulha li huwa kumitat magħmul minn diretturi tal-bord kif ukoll konsulenti barranin illi xogħlu huwa illi jimmoniterja l-progress ta' dan il-programm kollu u ovvjament jamministra l-baġits assoċjata ma' dan il-programm. Issemmiet ukoll il-governanza tal-Bank u li din trid tissaħħaħ. X'tgħidilna dwar dan? Eħe, mela fost il-punti li ssemmew fil-rigward tal-governanza tal-Bank hija l-ewwel ħaġa t-Transformation Committee li diġà semmejt jiena li jkun hemm an oversight body dak qed isir. Kien hemm ukoll kummenti li isma' l-Bank irid iqis li jdaħħal persuni barra minn barra minn Malta, minn barra mill-pajjiż, ħalli jgħinu fil-programm ta' transformation għaliex dawn ikollhom ovvjament esperjenza differenti minn tagħna. Dik ha naqblu magħha aħna bħala bank li aħna jkollna an international dimension. Aħna l-bank illum il-management huwa tista' tgħid kollu Malti, kollu home grown mill-Bank of Valletta. Però issa bdejna ndaħħlu wkoll konsulenti u impjegati anke impjegati internazzjonali. Per eżempju, il-programm li semmejt tal-bidla tal-transformation tal-bank qiegħed jitmexxa minn persuna li ġibna mill-Ingilterra, Dan għandu esperjenza vasta fi project management anke f'banek Ingliżi u anke kumpaniji oħra Ingliżi u ġibnieh biex itina dak l-element ta' esperjenza u ta' kwalità illi forsi fil meta inti jkollok kumpanija li hija purament lokali forsi dik l-esperjenza tkun daqsxejn iesgħa. Mela rridu nsaħħu l-management tal-bank u nsaħħu l-bord tal-bank billi ndaħħlu element internazzjonali u dak qed nagħmluh. Jingħad li l-Bank irid isaħħaħ, ikompli jsaħħaħ l-istrutturi għax diġà bdejtu bil-proċess, u l-proċessi ta' riskju u ta' compliance. Tista' telabora ftit fuq dan? Ekku, ara, nibdew mir-risk management għax jissemmew żewġ elementi, ir-risk management u l-compliance. Ir-risk management huwa s-sinsla tal-Bank. Għaliex? Għax ir-risk management huwa l-immaniġġjar tar-riskji li jiffaċċja l-bank fl-operat tiegħu. U hemm diversi tipi ta' riskji. Pereżempju, għandek ir-riskju finanzjarju. Għandek il-credit risk li inti tislef, tagħti loan lil xi ħadd, lil xi business, u dan jew għax ifalli jew għal xi raġuni oħra ma jħallsekx lura, dak huwa riskju. Għandek imbagħad operational risks li jista' jmulek xi ħaġa ħażina fl-operat tiegħek jew fil-IT systems tiegħek li pereżempju jinterrompi s-servizz tal-bank. Dak li ngħidu l-operational risk. U hemm diversi riskji bħal dawn. Issa importanti li l-bank ikollu framework b'saħħtu għar-risk management. Framework jikkonsisti f'policies, fi proċeduri, f'nies, f'impjegati li jkunu esperti fir-risk management u f'sistemi tal-IT. U allura r-regolatur qed jgħidilna isma', il-framework li għandkom illum tridu ssaħħuh billi tinvestu iżjed. U aħna dak li qed nagħmlu. U mbagħad għandek il-compliance. Il-compliance huwa li l-bank ikun compliant, jiġifieri jsegwi ir-regolamenti u l-liġijiet kollha li huwa dovut li jsegwi. Mela hemmhekk ikollok inti nies esperti fil-compliance, inkludu anke avukati, li jaraw li l-bank ukoll qiegħed jimxi mar-regolamenti kollha. Dawn iż-żewġ affarijiet huma importanti biex il-bank ikun stabbli. Mela għandek ir-risk management biex il-bank ikompli jopera mingħajr xkiel u mingħajr ma jkun hemm problemi li jistgħu joħolqu diffikultajiet għall-bank bħala going concern, pereżempju. U għandek il-compliance biex jara li l-bank huwa qiegħed in line mal-liġijiet kollha. Dawk huma ż-żewġ linji li aħna għandna llum, jiġifieri llum għandna risk management framework b'saħħtu, però Imħabba li l-bank kiber ħafna, il-bank żied ħafna l-business tiegħu, ir-regolatur qed jgħidlin isma', tridu ssaħħu dawn il-kontrolli bl-istess proporzjon li kiber il-business tagħkom u għalhekk irridu nsaħħuhom. Ser nagħmlu waqfa ta' ftit minuti għar-riklami, Flusek jirritorna b'iktar mistoqsijiet.

Nilqagħkom lura għal Flusek. Infakkarkom li qed nitkellmu mas-Sur Mario Mallia, Kap Eżekuttiv tal-Bank of Valletta plc dwar xi aħbarijiet li laqtu l-bank matul din l-aħħar ġimgħa. Sur Mallia, nsellimlek mill-ġdid. Fl-ewwel parti tal-programm konna qed nitkellmu dwar xi punti li qajjem ir-regolatur fir-rigward tal-bank. Issa il-Bank of Valletta qed jaffaċċja dawn l-isfidi, però huwa huma sfidi li qed jaffettwaw banek oħra, hux hekk, fl-Ewropa? X'tgħidilna dwar dan? Huma sfidi kif qed tgħid inti. Fl-istess ħin irridu nkunu ċari x'inhu l-iskop ta' dan il-programm ta' de-risking, x'inhu l-iskop? L-iskop huwa biex il-bank jissaħħaħ, biex fil-long term il-bank ikun stabbli, il-bank ikollu kapital b'saħħtu, il-bank ikollu proċeduri u proċessi b'saħħithom ħalli l-problemi li wieħed jiltaqa' magħhom bħala parti mill-business tiegħu dejjem, dawk il-problemi il-bank ma jkunux ta' periklu għalih. Mela l-iskop tad-derisking fl-aħħar mill-aħħar huwa li jkollna bank iktar b'saħħtu, iktar stabbli u iktar żgur għall-futur. U l-istess exercise li qed jagħmel il-Bank of Valletta, li qed ngħidulu transformation programme aħna, qed jagħmluh ħafna banek oħra madwar id-dinja, inkluż anke kellna f'Malta wkoll jiġifieri, Illum hemm kuxjenza ikbar fuq wara quddiem wara l-kriżi tal-2008, wara l-kriżi tal-2008, il-kuxjenza dwar l-importanza li jkollok sistema b'saħħtu, sistema finanzjarja b'saħħtu, kibret. Tista' tgħid qed taffettwa s-settur finanzjarju kollu. Kollu kemm hu, kollu kemm hu. U allura r-regulation qed issir dejjem iktar iebsa fuq il-banek. iebsa mhux biex insawtu l-banek imma biex insaħħuhom il-banek. Qed isir ħafna de-risking madwar id-dinja kollha, speċjalment f'dawk li jissejħu single supervisory mechanism banks, li huma qishom l-ewwel l-ikbar tliet banek f'kull pajjiż tal-Ewropa. Aħna ovvjament il-Bank of Welta wieħed minnhom. Dawn jiġu supervised direttament mill-European Central Bank. U dawn mħabba li d-daqs tagħhom huwa għandu implikazzjonijiet għall-ekonomija kollha, allura dawn jiġu taħt il-lenti ta' regolatur b'mod iktar b'saħħtu forsi milli jiġu banek oħra. U għalhekk id-de-risking importanti, li dawn il-banek inżommuhom at a low risk u nżommu wkoll l-anti-financial crime defences tagħhom tajbin u f'saħħithom ħalli ma jidħlux flus maħmuġin, flus illeġittimi ġewwa s-sistema imma jidħlu biss flus u business li huwa leġittimu. Hemm aħbar oħra li ħarġet riċentament hi li l-bank ġie nnotifikat minn wieħed mill-correspondent banks tiegħu li se jwaqqaf is-servizzi tiegħu ġewwa Malta. X'tgħidilna dwar dan? U appuntu dan huwa eżempju wkoll ta' de-risking. De-risking min-naħa tal-correspondent bank għaliex il-correspondent banks tagħna wkoll qed jagħmlu d-derisking tagħhom. Issa, meta correspondent bank qiegħed iqis ir-relazzjoni tiegħu mal-Bank of Valletta, x'qed jara da? Qed jara isma', qed jara qed iddilja ma' bank li huwa bank relattivament żgħir għal dawn il-banek il-kbar internazzjonali, aħna żgħar. Mela allura l-flus li qed jagħmel mill-business tiegħu magħna, Forsi mhumiex qed ikopru l-riskji li aħna nagħmlu xi żball u jgħaddi xi pagament ħażin minn ġol-BOV u jgħaddi through il-correspondent bank ukoll. U allura bħala parti mid-de-risking, il-correspondent banks fid-dinja kollha rrid ngħid, qegħdin inaqqsu dan is-servizz. Fosthom aħna bħala Bank of Valletta kien fadlilna US dollar bank wieħed biss. U dan issa għalaq il-kont mal-Bank of Valletta. Li nafu huwa, għax aħna tkellimna ovvjament mal-bank, li hu għamilha da ħa dal-pass mhux għax ma kienx sodisfatt bil-business imma għax hu qed jagħmel l-indrisking tiegħu stess. Fil-fatt tana sitt xhur, ir-regola hija xahrejn, is-soltu jtuk xahrejn meta jkun hemm dat-tip ta' għeluq ta' relazzjoni. Tawna sitt xhur u bi pjaċir ngħid, li kważi wasalna biex nirriplejsjawh dan il-bank u jkollna nikkonkludu ftehim ma' banek oħra fi żmien verament qasir u dan juri wkoll is-saħħa li għandu l-Bank of Valletta anke ma' banek barranin li f'qasir żmien kważi nexxiena fadlilna nikkonkludu issa ma' banek oħra biex inkomplu s-servizz tagħna normali u l-għan tagħna fil-fatt meta nagħmlu d-derisking, wieħed mill-għanijiet tad-derisking huwa li l-bank isir iżjed attraenti għal correspondent banks, iktar safe, u jekk tagħmlu iktar safe u inqas riskjuż il-bank allura iktar faċli li correspondent bank jiftaħ relazzjoni miegħek. U appuntu mela one of the aims of de-risking hija li 'l quddiem mhux wieħed jew tnejn ikollna imma jkollna pool sħiħa ta' correspondent banks biex aħna nibqgħu nagħtu s-servizz tagħna ta' pagamenti lill-klijenti tagħna. Il-Bank of Valletta għadu kif ħareġ bond wara li mmaturaw żewġ bonds aktar kmieni din is-sena. Din kienet ta' suċċess għall-bank, fil-fatt għalqet anke ġimgħa qabel iż-żmien stipulat u tista' taraha allura bħala vot ta' fiduċja fil-bank. Għaliex il-bank ħareġ din il-bond u x'kienu l-fatturi għal dan is-suċċess? Eh, kif għedt inti, il-bond, biex ngħid hekk, inħataf għax għalaqnieh xi ġimgħa qabel kellu jagħlaq. Il-bond kien ta' 50 miljun ewro fil-fatt. Dan huwa bond li aħna ngħidulu subordinated debt jew subordinated bond, illi jagħmel parti mill-kapital regolatorju tal-bank u l-iskop li noħorġuh dan il-bond huwa fil-fatt biex inkomplu nsaħħu l-kapital tal-bank. Aħna waħda mill-istrateġiji tagħna għall-futur tal-bank hija li l-bank dejjem ikollu kapital b'saħħtu kemm jista' jkun, anzi iktar mill kważi iktar milli meħtieġ, imma rridu nkunu li jkollna capital buffers b'saħħithom ħafna. U s-subordinated debt fil-fatt, Kif għedt inti kellna tnejn li għalqu, biex inżommu l-istess livell ta' kapital u anke nżiduh, ħriġna l-bond il-ġdid biex inkunu nistgħu nżommu l-regulatory capital tagħna f'livell għoli ħafna. Il-bank dalwaqt jħabbar ir-riżultati tal-ewwel sitt xhur. Tista' tagħtina forsi xi indikazzjonijiet x'qed tistennew? Hekk hu. Aħna ħa nippubblikaw ir-riżultati għall-aħħar ta' Lulju. Ir-riżultati mistennija li jkunu b'saħħithom, li jkunu riżultati tajbin kif kellna s-sena l-oħra wkoll, Nicolette, meta s-sena l-oħra konna ħriġna bi profitti b'saħħithom ħafna f'nofs is-sena. L-andament ta' din is-sena, tal-ewwel sitt xhur tas-sena kien tajjeb, kien skont l-expectations tagħna. Ovvjament hemm fatturi li jgħinuk u fatturi li jfixkluk. Fatturi li jgħinuk jinkludu li L-ekonomija ta' Malta baqgħet b'saħħitha ħafna, baqgħet għaddejja b'ritmu mgħaġġel u allura dak jgħin għax tiġi ġġenerata ċerta likwidità u ċerta wealth li ovvjament il-banek allura hemmhekk jipparteċipaw fih, fl-attività ekonomika, billi jisilfu, billi jagħmlu l-wealth management. Mill-banda l-oħra kien hemm fatturi li jfixkluk, pereżempju l-interessi baqgħu baxxi ħafna. Meta l-interessi jibqgħu baxxi ħafna, allura l-interessi huma l-main income tal-banek, il-banek hemmhekk ibatu. U mhux qed naraw probabilità li fis-sentejn li ġejjin l-interessi ħa jiċċaqlqu materjalment. Ġifieri dik hija problema li tibqa' wkoll u li baqgħet magħna wkoll. Però meta tieħu kollox flimkien, Naħseb illi meta nippubblikaw ir-riżultati ħa taqbel miegħi illi jkunu riżultati b'saħħithom u ta' sodisfazzjon għax-shareholders tagħna. Sur Mallia, tkellimna fuq l-isfidi li qed jiffaċċja l-bank. X'opportunitajiet qed tara għall-bank fil-ġejjieni? Opportunitajiet hemm ħafna. L-ewwel ħaġa, aħna tkellimna fuq it-transformation programme tal-bank. Dan ma jfissirx li l-bank ħa jagħlaq jew ħa jislowja jew b'xi mod ħa jnaqqas mill-attività tiegħu. Waqt li għaddejjin mit-trasformazzjoni, il-bank ħa jkompli jkabbar il-business tiegħu. Semmejna l-isfida tal-interessi li huma baxxi u allura l-bank qed jara li għandu opportunitajiet kbar fil-business billi nsaħħu dak li ngħidulu n-non-interest income tagħna, jiġifieri l-qligħ li ġej mhux mill-self u mill-investimenti imma mis-servizzi u mill-prodotti li nbigħu. Hemm diversi fosthom pereżempju nista' nsemmi l-importanza dejjem tikber tal-wealth management, tal-investment services, jiġifieri li ngħinu lill-persuni u lill-kumpaniji biex l-assi tagħhom jimmaniġġjawhom b'mod tajjeb, b'mod effiċjenti, ħalli jkollhom return tajba. Hemm opportunitajiet ġodda li ġejjin anke mill-leġiżlazzjoni tal-pensjonijiet. Nafu li Malta, il-pension system tagħna qed tassumu dejjem iżjed importanza għaliex il-public pension system għandha l-istrains tagħha u allura qed tħass to be supplemented by private pensions u hemmhekk qed naraw opportunitajiet tajbin kemm għall-bank u kemm għal istituzzjonijiet oħra. Jiġifieri hemmhekk qed inkunu qed nagħfsu ħafna. U qed inkunu qed nagħfsu wkoll fuq dak li ngħidulu d-digitalization tal-bank. Jiġifieri, aħna llum qegħdin fil-proċess li nibdlu l-core system tal-bank, l-IT system, u ndaħħlu sistema moderna, Oracle, FlexCube, illi din ħa tkun il-pedament biex 'il quddiem nillanċjaw digital channels, sbieħ sofistikati tajbin li jżidu l-aċċessibilità tal-bank speċjalment għaż-żgħażagħ, ma mhux iż-żgħażagħ biss, għax anke anzjani bħali llum jużaw ħafna l-mobile banking ukoll u l-internet banking. Jiġifieri hemmhekk qed inkunu qed nibnu dawn iċ-channels biex nifirxu l-aċċessibilità tal-bank għall-klijenti kollha tagħna. Grazzi ħafna, Sur Mallia. Ninsab ċerta li ċċarajt ħafna punti li forsi kienu qed jinkwetaw xi ftit is-semmiegħa tagħna. Nawgura lilek u lill-Bank li tkomplu bil-ħidma tagħkom biex tkomplu tiksbu s-suċċessi tagħkom. Grazzi ħafna, Nicolette. B'hekk wasalna fi tmiem edizzjoni ta' Flusek. Min-naħa tiegħi nixtieq nirringrazzja bħal dejjem in-New Age Media li huma l-producers tal-programm.

Dan il-programm u miġjub lilkom minn Bank of Valletta, Mafre MSV Life, Jasmine Mizzi Financial Advisors u Bank of Valletta Asset Management. Flusek jirringrazzja lil Oxford House u Għaxaq Carpets. Nicolette tirringrazzja lil Rachel Gilford għall-makeup, Gilda għall-ħwejjeġ. Addera Skin and Tonic u Muff Hairdressing għal xagħarha.

Be smarter with your money. SavvySave, digital savings simplified. Download the app now. Accomodel Sofà, sufanijiet Spanjoli tal-aqwa kwalità li jistgħu jiġu ta' kull qies u jinħadmu minn ġilda, microfiber, jew għażla ta' drappijiet. Kull mudell jista' jiġi ordnat full electric recliner u storage jew sofa bed. Għal aktar mudelli u l-aqwa prezzijiet b'offerti, irrikorru x-showroom, Mosta Road, Lija. Sale kbir fuq il-prodotti kollha tal-marka Zanussi, fosthom fridge freezers,